Editorial don come outside again my people make una no tire o those wey dey receive their comment section na say una tire I dey receive una comment in the comment section make una no tire when two people dey quarrel then third person go dey to carry fight our sister editorial she don come outside reply to Ekeme with um with writing she say she wan come out again my writing for there I tell her say make she no come out my beautiful sister Ekeme you see wetin this your sister talk so Na wetin I first sense when this matter just come up. She say no be because of peace peace na im make you dey vex for her. He say peace can testify say peace fit come out testify but we no need her testify make everybody make the matter go na im we dey. He say peace can testi testify say when dem dey do her daughter birthday e say you call you tell am say you dey vex for her den she apologise is like person wey drop me the comment section wey tell me say you dey vex for her because you travel to Lagos she never um visit your children that is why you dey vex everything just dey come out na you no see say we the reactor wey we go just talk no be say we no just dey talk um just ordinary ground we dey look we dey weigh the things you understand we dey weigh dem because di first video I go try take um di small um screen shot make I drop am for dis my video wen you say make dem leave your sister wen God was good and wen wen relationship good for una you tell us make we leave your sister why can't you do di same thing dat is how I know say you and your sister editorial there is something behind it whether you dey vex for your sister or whether something or jealous you know we women we full of jealousy yes and your sister e drop comment I believe sey you don read am e say her mum call you you say you wan insult her mum her husband e no good like that now you no see editorial sister her junior sister you no see as dem come out dem still call you aunty no mata wetin you do no mata wetin you do for social dey still call you aunty dat respect you suppose to apply am for your aunty yes and dis your aunty and your mum my observing when I dey watch una for YouTube I see sey two of dem love each other abeg make una no go put sand sand for beautiful sister wey dey suffer dey manage their self dey go abeg my beautiful sister ekeme na beg me dey beg you wetin your sister write so me I dey tell editorial no come out God life for Dinah Ikweme as dis street hot reach, you see sey she come out? We use her comment to talk but for me, being doing you, pipu wey go like you go like, pipu wey no go like you, dem no go still like you. By coming out, um Ekeme Edu you wan come out, dis matter will never finish. For me, ignore Ekene. Whether Ekene dey jealous you or as you talk o, no be me talk am, Ekene, your sister say you dey jealous am, you dey heavy am, everything dey there. She say she she um she love you so much and she introduce you to social media and she make your business start to dey boom. My beautiful sister, we all see am. You know I tell you today sey when you sey if man na God me and you for no dey but anybody wey still do good for us we should still learn how to appreciate dat person or not to be dat person for good. We wey we dey call God our God is a jealousy God e God no want make we serve any other God except him wey create heaven and earth who give us the light who give us the freedom to speak who give us the freedom to get dis breath freely He is a jealous God talk of human being who God create with him own image. Now you no get jealous or now you no tell you say appreciate me. But as your sister drop this comment, I feel touch. I really feel touch. No be say I dey talk because today I watch your video, then I give you reply. I dey cook that time when I do that. Problem not too much for My people make una no tire o as we start to dey carry this fight we go carry am till peace dey make una no tire make una still tell our beautiful sister Ekene e really say person if the person help you when you dey grow na our happiness but now try our parable go say go touch oil lick am so dat make dat your temper make e come down my beautiful sister ekene your sister mama e call you e say e wan insult am e husband everytin dey there abeg make dey use naija daughter you know me as Esther family TV too and you know me as naija daughter I dey beg you let peace reign if you dey vex for your sister comot am for one place because first time wey I first react to you I tell you say no be dis piston Peace own na im you carry I know say I first tell you then you drop comment you say whether Nello and this and that I see everything then I know say you dey really dey vex for your sister yet we the social media me personal naija daughter I dey beg you comot this matter for street carry dis mata comot for street no insult your aunty as your junior one take dey call you aunty, aunty ekeme na una trigger dis aunty ekeme na una do dis na una do dis I wan do video for dat your sister me I tell dem say na you bring di mata come from street if you no bring di mata come come street nobody for know but dey still respect you try to cover you with umbrella of love abeg embrace dat umbrella of love those your sister dem love you you know many of us make we no go dey look sey um dem sey pikin if pikin don dey chop wetin mama dey chop no respect again men some of dem make e no be like sey because of you don stand you sey who be editorial remember when you and dis editorial so first still talk for your you for your channel You say you stand for am, you no fit destroy am wen she dey grow up, why now? If you know sey you no fit destroy am wen she dey grow up, den dat di same tin no destroy am for social media, abeg. If you really claim sey wen una dey grow up, you no ever get bad belle for your sister, you no ever try to bring her down, you no ever plan evil against her, now no scatter her image. She sey her little image wey she still get, little name wey she still get, make you no go spoil am for am. she wan come out but me dey beg her now say make she no come out because if she still come out me go still come outside because na my job you dey see am na my job but me dey beg you now my sister ekene that jealous or heaven wey we dey talk no let am tempt you abeg now na you know say i withdraw my word today i say if i talk anything bad wey vex you i withdraw am but see this your sister comment today Infact abeg let this matter die down that love wey two of una dey share before make una start am again okay no let your mama and editorial mama come dey get quarrel abeg you know say anything wey children involve if your mother join their editorial you go say um you dey join outsider but the children no be outsider na her mother too but make una let peace you my beautiful sister ekemi I look you as a wise woman and I still look you like a trouble people like you sorry I drop my word oh e pain me say una no dey see me oh um my beautiful sister ekemi abeg she say she don beg you take her apology and move on leave her okay leave her abeg people i go drop the um note make una by una self read am because na her sister na im talk am e say UK don come out again make video about her say the heaviness and the jealous is too much no be me talk am o na her sister na she talk am yes then some commenter drop comment Sandra say please ignore her my dear you are a good person and God will fight for you her from Ekeme from Ekeme my beautiful sister I too you see am people dey pray for you dem say make you leave am make you ignore her say God will fight your battle don fight your battle don take your battle by yourself this one say please This person say I pray nothing happen to you edit you and your family will be fine okay strong soldier get the hardest fight sometimes silent is not gold but dis one silent is gold na sister sister and sister e don do make she no come outside yes make she no come outside let it go and move on yes

please allow my family breathe fresh air eh you see goodies this 2021 eh and 2022 like that like that you want to be breathing fresh air if you cannot do something good eh for the family please stay clear i don't really know the particular language to use to describe those kind of people because will i say self-centered people or traitors there are so many names i would give to those kind of people